Tunah kan Chief Minister zawng tak pu Lalduh a mailo suam ang u. Pu Speaker ka lawm e, hei kan hriat theuh a nin tunlai hian Lengpui rama Indian Air Force ten ram an lei chungchanga politica inpuhna boruak awm mek a, chutiang boruakin min chim mek lai chuanin, Sairang Village Council huam chhunga Chawilung an tih, Kolabari an ti bawk a, chumi rama mimal engemaw zat ram chu Infantry Brigade, KLP, Key Location Plan atan a kuar tumna a awm tih tunhnaiah hian hriat a lo ni leh ta a. Hei hian politics-a inbeihna te a thlen nawn tawh loh nan leh, Dan hnuaia dik taka kalpui a nih theih nan kan member zawm tak tak te leh Mizoram mipui te hian thu dik tak kan hriat theih nan statement siam ka han dil che a, min phalsak avangin ka lawm hle a ni. Hetiang hi a ni a, kum sawm pahnih lai kal ta, July ni sawm pakhat, Sanghni leh sawm pali daih ah tawh khan, Deputy Commissioner Aizawl chuan Administrative Commandant Station Headquarters Aizawl hnenah lehkha number F one four zero one one oblique two one two oblique two zero one one DCA twenty seven chu thawnin Chawilung Kolobaria ram chu Infantry Brigade hmun atan Mizoram sawrkar pawmpuina in No Objection Certificate a pe a. Mizoram Sawrkarin a pawmpuina a No Objection an pek hun chu kum sanghnih sawm pali daih kha a lo ni tawh a nih chu. Ministry of Defence atanga phalna lak a nih hnuah dan angin Land Acquisition chu bawhzui ni se a ti a. Mizoram Sawrkarin he No Objection Certificate a pekah hian, Ram rau ram zau zawng chu a khar zanga sawmsarih a nih thu leh politics lama tanga thlirna atang te, dan lama tanga thlirna atang te leh sakhuana lam atanga thlirna te ah pawh chung thlirna hrang hrang atang chuan he ram hian buaina engmah a nei loh thu pawh hetah hian tarlan a ni. August ni ruk sanghnih sawm leh pali ah Pu RC Zoliana, President Sairang Dinthar Village Council leh Pu Lalrinngeta, VC Secretary te chuan ram neitu mi sawmnga pahnih ten an rem tihna Willingness Certificate chu ram neitu te signature nen an theh lut a. Chu chu Sub-Deputy Commissioner, Aizawl District-in phek tina a authenticate vek bawk a ni. Hemi rual hian ram sketch hmeh pawh thil tel a ni. November ni sawm pariat sang hnih leh sawm paliah Aizawl DC-in Administrative Commandant hnenah bawk Buildability Certificate a theh lut a, Vite Number F one four zero one one oblique two one two oblique two zero one one DCA forty five. He certificate hi Executive Engineer, PWD Building Division in a certify a ni. October ni sarih sanghnih sawm pakua ah Aizawl DC in Administrative Commandant hnenah ram a kuar nana Approval in Principle pek a nih theih nan heng document te hi a theh lut a. Vite number F one four zero one one oblique two one two oblique two zero one nine DCA nine to thirty five hemi nia a theh luh te chu thil chi hrang hrang ah tam tak a nia paruk pakhatna chuan ram neitu mi sawmnga pahnih te hnen atanga No Objection Certificate hi Sanghnih sawmpakua hian a theh lut a ni. Ramzau zawng sketch map a theh lut bawk a, tin Special Secretary Land Revenue and Settlement in a pek No Objection Certificate leh Deputy Commissioner Aizawl in No Objection Certificate a pek te a thil tel bawk a. He No Objection Certificate ah hian ram chu politics atangte, dan atangte leh sakhuana lam atanga thlirna atangte a a felfai vek thu tar lan a ni. Tah hian No Objection pahnih pek a ni a, pakhat chu sawrkar pek a ni a, pakhat chu Aizawl DC pek a nih chu. Mizoram sawrkarin. Ram leina ret a siam ret notification a theh lut tel bawk a. Ram neitu mi sawmnga pahnih te hnen atanga Land Title Certificate, Khasra Number Certificate an tih bawk chu ram neitu hming, address, ram zau zawng leh ram pass number te nen a theh lut bawk a. Environment and Forest Clearance chungchang a theh lut bawk a. Hei hi hetiang hian a ziak a ni, Ni sawm pali, September, sang hnih paruk a Joint Secretary, Ministry of Environment and Forest in notification a chhuah a, Defence project te chu clearance ngai zingah telh a nih loh avangin Environment and Forest clearance lak a ngaih loh thu a tar lang a ni. Ram neitu zawng zawng te chu periodical pata nei thlap leh. Neitu dik tak an nih thu te, sorkara chhia pawh an pek thlap thu te a tarlang tel bawk a ni. January ni riat sang hneihsawmhnih pakhatah DC chuan Station Commander hnenah heng thil pali hi a theh lut leh a, pakhatna chu Willingness Certificate ka chu ram neitute hnen atang an lak kha a ni a, pahnihna chuan Land Title Certificate, Pathumnaah, Land Revenue and Settlement Department atanga No Objection Certificate a hma pawh khan thehlût tua thehlût nawn leh a ni. Palina, District Administration atanga No Objection Certificate te hi kha kha a tharin a thehlût leh a ni. Hei hi a lehkha number chu F one four zero one one oblique two one two oblique two zero one nine DCA, ninety four to one thou one hundred a ni. Tichuan kum sanghnih sawm pali atanga sanghnih sawmhnih pakhat inkarah hian he ram lakna atan thil ṭul tam tak te chu chin fel a lo ni tawh a, sorkar hmasain kut a lo thlak tawhnaah hian thil fel lo te a lo awm a nih loh chuan keini tan pawh chhunzawm loh theih loh a ni dawn a. Dan an thlap a kalpui a nih theih nan notification chhuah te, SIA exemption pek chiah nih leh nih loh te, ram chu outright purchase a pu lung a hralh ni lova a hawh a hawh lease tura duan fel te, tin chu buaitu dang an awm leh awm loh enfiah te chu kan hma bak tur niin a lang ta a ni. Sorkar hmasate'n an rem tih pui naiin Aizawl DC hian hma a la chho zel ta mai niin a lang a. Keini hun erawh chuan sorkar angin engmah hriat leh kut thlak vawiin thleng hian kan la nei lo va, ka hnenah pawh official-in engmah thlen a la ni lo a ni. Sorkar hmasa lamina thuneihna an pek angin Aizawl DC hian a tul ang angin a lo ti chho mawp mawp mai a. Tun keini sorkar tharah hian a hran pahin engmah hriat tir kan la ni hrih lo a ni. Hetiang hi thil awmzia a nih avangin sorkar hmasa ten an lo kalpui tawhnaah hian thil fel lo a lo awm a nih chuan zir chiahna chin fel a ngai ang a. Chutiang a nih loh erawh chuan dan ang thlapin kalpui zui loh theih lo a ni dawn a ni. Chu chu thil awmzia a nih avangin. A, engmawtin tul lo takah hian boruak a nuam lo deuh te hi kan siam leh te hlauhawm ka ti a, thil awm dan hi Zoram mipui ten he house kal tlang hian kan hriat tlan a tha ka ti a, thil lo tih tawh hi han sut leh chi pawh a ni hlawm lo va, a lo fel deuh vek tawh a, dan anga hmawr bawk sak chiah hi hma bak ni ta in a lang a, tichuan chumi tur chuan Aizawl DC te pawh hianin. A tul an tih hunah chuan sorkar hnenah an la rawn thlen chho mai turah ka ngai a, chutiang an rawn thlen chho hunah chuan a tul angin bawh zui a ni dawn a ni. Kha kha ka han inhriat tir duh a ni e, ka lawm e.